Ahee mina i za swa ka Chauke a ka chanel ya swa ka Chauke T_V ni khensa hinkwenu n'wina mi nga nghena mi subscribe a ka chanel ya swa ka Chauke T_V a ni na matimba handle ka n'wina lava swi tivaka kahle va ri matimba ya ngwenya i mati so matimba ya chanele i vanhu lava va nga subscribe so ni ta kombela ku na n'wina mi nga rivali ku subscribe a ka chanel ya swa ka Chauke T_V nghenani mi subscribe hi kulisa xigaza um doctor joy shirimani na johanson makamu um va fana hi ku ya hi mina va fana um why ni ku va fana um a ni vuli ku tin'wana letin'wana ti-producer kumbe lavan'wana vanhu a va a va swi endli leswi landzelaka um nkarhi hinkwawo loko album ya doctor joy shirimani yi huma yi na xigingi xo balance a ni tivi loko ku ma ni twisisa xo balance ku na tinghoma to to tala leti doctor Joe Shirimani va nga ti produce ni ti tivaka kumbe hi ti tivaka hinkwenu ku na nghoma liya ni yi rhandzaka ngopfu liya yi nga ze huma minkarhi nyana liya loko va ta rivalelana vo Benny minkarhi liya le nghoma leyi mane bazi mayengani mane ya ma vo. ya eh, loko ni mi twa loko mo twa mastering leyi nga la mi ta yi twa ku yi dangerous ngopfu yi dangerous ngopfu mi twa na track leya ya tipondo mina ti lava tipondo ta mino ya dr joe shirman mi ta yi twa ku na matimba eh, mastering ni vula ya mastering sweswi ne na leswi ya va swi vitanaku mixing ya dr joe shirman na yona yi yi dangerous loko mo ya ma yingisela yingisela tinghoma ta doctor joe shirimani ti na mixing yin'wana ya dangerous ngopfu na mimoya moya leyo sweswiya swo taniya i swin'wana hi swin'wana leswi endlaka ku doctor joe shirimani va va na swihlawulekisi swa vona va nga fani ngopfu na ti-producer letin'wana because hambi wo fika u yi chemoya leyo ku yi ku a yi nge fani na doctor joe shirimani ma vo. so ka Solly Makamu, Solly Makamu na yena u strong ngopfu muyisa luya i munhu luya wa ku u kota ngopfu ku mastara and machele ma yena ni nga ku i man'we ma fana ma doctor Joe Shirimani machele ma vona i man'we mara quality leyi humaka laha yi dangerous ngopfu. ma swi twisisa loko ma ma twa album ya soli makamu leyo ya ya pfilumpfilu ya ya strike xa magwala risimu leri mi ni ri rhandzaka ngopfu ya a ni nga ri rhandzi risimu leri ya mara ni fike ni ri rhandza ngopfu kwala ku fambeni ka minkarhi loko mo fika mi yingisela album leyi mi ta swi twa ku ah, hi leswo u nga sola leswin'wana ku heyi leswi a fa nga swi yimbelelanga yini mara quality yi dangerous quality dangerous ngopfu so hi swona swi ni endlaka ni ku Solly Makamu na Doctor Joe Shirimani um va fana va va va talented ngopfu i vanhu lava tivaka ngopfu music va twisisaka music lava va nga na studio kumbe tinqambi kumbe ti-producer ta swi tiva ku ku yingisela music swi swi tika ngopfu ku la ta twa ku voice liya ya twala liya kumbe voice leyi a wu nge ku yi fanele yi yisa hansi voice leyi ma wu twisisi i mhaka yin'wana yo tika ngopfu so a ni ta ku hi kateki ngopfu ku va matsonga machangana hi ri na G one Soli makamu na doctor Joe xirimani hambi wa n'wi rhandza Soli makamu hambi wa n'wi venga mara i blessing ka ka ka matsonga machangani lava nga ri ki na ku civa na na doctor Joe xirimani ku va va ri koho a ka music wa Xitsonga i i nkateko wu kulukumba ngopfu a ka hina eh hi vona nkoka wa vona kumbe hi vona ku value ya vona ma vo hi mhaka ku a ti kala ngopfu ti producer to producer swa quality sweswi na na ti mastering ta kona ti mixing ta kona sweswi munhu ku na vanhu vo tala ngo va chaya ku ingaku loko na na bango na bango mali yi nga ku wami soli makamu ma swi twisisa na bango mali yiwani yi nga ku wami doctor joe shirman la ta bale yo yi fana na doctor joe shirman leyo yini yini ma swi twisisa loko mo twa nghoma leya liya yi nga producer doctor joe shirman liya yo

yi nga fuwa ma swi twisisa hi ku ti-chorus to tala leti biwaka hi ti-artist to tala u dlina u nga ha swi twisisi ku chorus leyi nga yi biwaka laha i i i chorus kumbe ko yimbeleriwa kumbe njhani minkarhi yo tala ku mo xiyaxiya a swi a swi swi swi tele ngopfu ka ti-album ta ta vanhu vo van'wana hambiloko ni nga va mention ku nga swi twisisi ku ku i chorus kumbe ku yimbeleriwa kwani ma vo leswi endlaka ku swi nga twisiseki a va ti endlisi i ti-producer ta vona. va tsandzeka ku seta chorus hi ndlela yo fana na leyi so matsonga machangani mo ni nga heti karhi ni ta kombe ku mi nga rivali ku subscribe swo tala ni ta swi twa amoyeni ni ta twa moyeni ku mi commenta mi ku yini inkomu